Utubaa shan dhaabdee garuu keessa teessee mana hin jettu. Rooban dho'u. Tee galaanan dho'u. Qilleensa dho'u. Qilleensa dho'u. Hattuun dho'u. Aduun dho'u. Hattuun dho'u. Ammoo maal ta'e seeti hajjiini qop ibsamuudhaaf jalqaba waa shan irra waa shanin keessaa tokko ta'utti aragaa baata. Amma waa shan irratti paartiin rabbii walii galeera. Hajji jechuun alama akka paartii walgahii qaba. Utubaa san keessaa tokko. Walgahii qaba. Walgahii wa- umurii keessaa guyyaa tokko ati addunyaa kanaa wajjin hin gaggeessitu. Walgahii inni Uraaguwaayii dhufee fi inni Chaayinaadhaa fi Faransaayidhaa fi Abashaadhaa Bottoodhaa Cawaa Bashaashaadhaa dhufee fi eh, Inni Chiiliidhaa dhufe. Inni Maadagaskaarii dhufe walgahii ministeerri beekaan hayyuun gamnaa gameessi wallaalaa dhabaa si galee hundi isaa walgahii paartii rabbii gaggeeffamuudha deemu keessaa tokko utubaa shananii wal- paartii rabbii. Paartii rabbii isa yoom hundaa'e isa gaafa waan ta- yuunivarsiitiin kun uumamu irraa jalqabee paartii rabbii gaafa sana hundaa'e. Paartii rabbii amma yoomitti ilaa qiyamaatti. Ilaa qiyaamis sa'a Eh. paartii rabbi akkana. Uumama jalqabaa Amma ta'ee- miseensa paartii sanaa qofatu filame. Hammi keessaa farankaa qaba. Pise- Miseensa paartii keessayyii hammi dureessa ta'e farankaa kee ofirratti baafteeti. Har'a dirreessa hin jiru.
Walgahii rabbii dhaabbachuudhaati miti. Maa kophaa iddoo Awurooppalaaniin ka'u jirani amma. Walgahii rabbii taa'uuf iyyee qophii sanaaf minaan bakka jedhamu bakka qoochoo jalaa bareeffatanii ilkaan rigatanii bor walgahii qabu kaa Ab- paartii rabbii dhaabbachuudha si galee ilkaan rigatanii eh, Bifoo wal qixa ta'e. bifa wal qixa ta'een uffata borii borii uffatanii Wal fakkaatan. wal fakkaatanii ilaalcha tokko yaaduudha gaafii bor dhiyeessuudha deeman qabu.

Salaamii lafatti hin dhumne. Salaata keessa naa softa. Eshi. Hajjii keessa naa softa garuu lafatti dhufu. Salaata qe'eedhaa fidan qe'eedha qameetti kennan. Ogguma salaattu iyyuu.
Hogguma salaattu samii gubbaa arshii gubbaa dheetta malee lafatti salaattu faa. Sin gabbara jettan malee. Sin gabbara Isan jetta gabbaran malee. jette. Isan gabbara jetta. Si jettee ittiin ta bira dhaabbataa harta fuulduree rabbii keeti. Si galee. Salaanni yeroo salaattu Waa hunda keessaa ol baateeti malaayikaan si wajjin bakka sana akka waan dhaquu hin dandeenyeeti maaliif jennaan gaafa sanaan inni dhufu sana mun taattaf ilma namaa qofa dhaqe boo filamee dhaqe boo ilmi namaa qofti si gani hayyu ta'e akkas akkana filamee isa filamaan namaa

Siifan jiraataa jira jettee siifan uffadha siifan tolfadha jettee siifan jiraadha siifan dura jettee rabbii keetti himte. Himtee kaasa sii hojiitti gabbaata. Hojiitti gabbaatee utuutii hojii hojjetaa jirtu zuuriin ga'a. Akkana miti ammas riippoortii godha. Rabbii eegan subii sagadee jalqabee hojii kee hojii siin malu qofan hojjetaa dhufe isan siin malaa hin hojjenne astagfirullah. Isa si fakkaatu immoo yaa rabbi irraa qeebali jettee haajaatu ni akiraatti matta innaa zuuriin ga'e riippoortii goota guyyaarraa. Achii kaatee guyyaa irraa gisee zuulii sagaddee kaatu asirri sitti gaafati riippoortii dha ammas. Ee wajjin jirra. Karoora guyyaa keessa. Eera gaafa walii galtee shaadaa illaa ilaa hin dhabaa Muhammad Rasulullah jettu irratti walii galtee firmaa keessa jira. Mallattoo ati rabbii keetii mallattee sana jira. Mallattoo sana keessaa guyyaatti yeroo isaan dura dhaabbata. Mallattoo ati mallattoo isa keessaa torbanii walga'ii islaamaa sitti dhufaadha.

walgahii dhayxee beeki duniyaadhaaf dhayxee beeki walgahii jireenya keenya haasa'u dhayxee beeki rabbii wajjiniin namaa wajjiniin haasa'e irra walgahii paartii rabbii qofitti hammi fedhame qofitti walitti qabne walgahii dhuunfaa keetti itti himatin walgahii addunyaa itti madhu itti mattee nu dhufte jedhee yaada walgahii inni daguu afrikaa akkamitti jira obboleessa kan kee walgahii inni falastiin akkamitti jira inni gazzaa walgahii

beektaniittu yoon beeyyaa taraa ergamtanii beektanii taraa ofitti himaa taraa rabbeedhaati. Haajaanis duwidee keessan irra jirti yaa jara badii qabdanu. Wallaalummaa dhaan naabatin rabbii keetii malee nama biraatiin hin haasa'inii maaliif hin jedhe seeti. Yoo rabbii keetii wajjin hin haasofte abbuma ittiin haasa'amuu dhaqee haasofte itti beeki. Ela wanni rabbii ka'abaa boolla hojii sana keessa kaa'eef rabbii dirree hin dhabne. Bakkee bal'aa sin dhabne. Madiinaa eega ka'e Sooriyaadha eega ka'e haxa bal'aadha darbiin bal'aadha. Sooressatu iyyuu inni afaan akka argate an namarraa adda of seeti nama baqataadhaaf rabbi buullutti keessa kaa'e itti toore tirri gasta dirqama. Dirqama. Aki ofol harkiftaa miti. Afachuba ofol harkiftaa miti namni gadi rakkanaa miti. Suphee ta'uu ofii irraa namiti gizee tokko rukiftu rabbi moga si harkisaa beekila. Isuma kana immoo warri rabbi filate immoo warri harkisu oolle. Namni rabbi filate namni rabbi filame namni kaleessa namni maaliif akka dhalate beeku eessa akka ga'e beeku eessa akka dhaqu beeku ofoon hin harkiftu abadan. Wallaahi isiin kun akka jettee kana jette malee anaan tokkuma jettee rabbi kee galateeffataa deemta silaa. yoo immoo farkitti an ministeera ofiin jette immoo kunoo kaabaatti kaa'ee gara bitti amante dirqama ta'e wal diriirri gatta. Boolloo sana keessa wanni rabbi kaabaa kaa'eef Dirqama walitti rigataa deemta dirqama lafinya kurkur. Bakkee wallaalee rabbiin bakkee isin dhabne Ibrahim gaafa dhaqee achitti jaaru. Hikmaa rabbii keessaa ana kana maagale taasaa namni. Hikmaa rabbiin boolloo sana keessa kaa'uudhaan qabu. Hikmaa ajaa'ibaa duwwaa qaba jechuudha. Akka irraa duromuu hin dandeenye zamzamii tokkitti sana malee hin jiru. Kaaba namni biraa oomishuu hin danda'u oomishuu hin danda'u dhaabuu hin danda'u. Ijaaruu hin ta'u. Akkana kana waraanaa mana kana achitti walagar ta'e. Ayyuhal warri baala sultaanii Warri baala silxaan haajaa si biraa qabnaa rabbitti nuu hin kottu. Warri warri rabbi hiree godhe jenna ayyu al farankiyyiin warri farankaa qabdu rabbi na silxaan. Baadiyyaa keenya immoo Sarara ta'uu beekaa. ee bo- akkaataa itti jirru kana isiniin jijjiiramti beekaa. Yoo nu hin jijjiiramin dhiyoo nuun fagaata. Yoo nu jijjiiramne immoo fagootu dhiyaata. Fagootu dhiyaata. Yoo nu jijjiiramne jabaan fedhe nuuf laafa. Yoo nu hin jijjiiramin immoo hammaanne laafaan fedhe nutti jabaata. Xiqqaas mataa sitti ol baasa. Xiqqa akkana kun ola.
Kana innaan akka goonu walgahii paartii rabbii dhaquu kan kee quba qabaata. Walgahii addunyaa kana keessaa rabbiin si filate ta'uu quba qabaata. Nam tokko utuu hin filamin bilgeet hin filamne isintu filame dhaggeeffadha. Owwana sangaa ofii gurguratee dhaqe. Yaa warra sangoota filattee dhaqe sangoota gurguratee dhaqe. Alibaabaan hin filatamne. Bilgeet hin filatamne fuula ofii dhaabbachuudha.

Amaanaa warra azaaba irraa tifamu. Amaanaa risaalaa kan buune. Amaanaa risaalaa warra risaalaa bira hin geenye hin gahu. Amaanaa eh, risaalaa kana fiyyuu uffannaadhaan keessa. Nyaateeraadha jechuudhaan keessa. Gara laafummaa irratti uumamne waan ta'eef. Islaamummaan gaafa dhufu gara jabeessa gara laafaa gochuuf. Islaamummaan gaafa dhufu lugna goota gochuuf. Islaamummaan gaafa dhufu doqna arja- arjaa gochuuf. Sii galee dha dubbiin. Ee arjaa gochuuf. Nama- Bareechuma dhufe.
Bareechuu wama bareechuudhaan Tabii maqaan waan- Eh, yoo nu fokkifne islaamummaan hin bareedu.

Sii galee rabbi. Eega gabaasa irra dhaabbatte ittiin dhaadate jedhe rabbiin bara. Kunoo garboota qolaa jedhe. Rabbi ture isa maalitti godha? Rabbii maal goota ilaa rabbii maal goota? Seerri rabbi gaafatumamu. Intarastii fedhi rabbi irratti hin oomishamne. Keetti ilma namaatti. Kanaaf jidduu koosiif jidduu kee waa kaa'e rabbi. Naaf rakkataa jidduu, naaf beekaa jidduu, naaf wallaalaa jidduu, naaf nageenya jidduu, naaf maaloo waan kana hawaasa wajjin walitti hidhe malee rabbi irraa tureessa. Ee rabbii dhumi isaa kenne siifan kennaa.
Ee malee akka wadaajoon tume kanatti hin tumamne gaafa ka- ka- akka fedhii isaatti bu'e aa inni dhabtaasa jiru akka sanatti hin tumamne seera rabbii kootiif geelatti gaafa nu seera rabbii diigni anaaf simii dha dhufe annu anaaf simii gaafa nu achuu taane akkam ta'a Suma suma. gaafa nu musinnaa taane akkam ta'a Jireenya keenya illaa qabna. akkana godhu gaafa nu sobduu taane akkam ta'a Nageenyi hin jiraata? Hin jiraata. Ayyuhal hujjaaj yaa warra filamte filmaan waa waa waa tolee Rabbi wallaahi waa tolee filmaan ni keenya way waa tolee warratti fayyadamuu beeku haajaa keenya borii qabna kuusaa waggaa dheeraa qabna kuusaa kana ilmaanitti akka usillee irraa cushiirraa laaffifna sii gadi irraa dubbi hubannoo kana hubannoo kana ilaamee faamii kana nu kadhaa kottaa amaanaa rabbi isin irraa qeebalu furmaan islaamaa kara gara gara barbaadama furmaata walgahii rabbii dhaqani jalan dhaqe furmaata barbaachisa dhaqanii quba qabaadhaa rakkoo rakkatanii jettee furmaata barbaachisa dhaqanii quba qabaadhaa rakkoo rakkinaa rakkoo jireenyaa rakkoo maalii rakkoo hundayyuu isatti nu mari'attaniiti wawwayilaan nu galtanii dhuftanii waan nu fiddan malee akka karaa kana hin baane salaamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh Hordoftoota fi daawwattoota keenya sagantaan akkana fakkaata. Ustaazni hajjiirraa akka hajjiitti hubatu nu himeera. Bakka garii bakka inni itti nu facaasee dhiisisan deema barbaadadha. Utubaa ishee irratti dhaabbataa jiru. Utubaan ishee eega ishee kun amantii islaamaan taane utubaa ta'e utubaa amantiin islaamaa kan biraati jechuudha. Ilaamaa ilaamee.
Ilaamee inni immoo inni si barbaadaa jettu ilaamee gabaabseenis ni hima. Bolokeetiin bakka itti oomishamee dhufa. Bolokeetii. Bolokeetii dhakaan bakka itti qoramaa bara. Maaliif jennaan dhakaasa jiru walii galchuufi. Anammaa dhakaadhaa gadii bara. Anumti akkamitti jedhe yoo isin irra jette na dhukkuba. Yoo ati waa tokko naan taate ofiif hin jiraadhe waan ta'eef yoo ati waa naan jette achuma na dhukkuba. Dhakaan garuu innaa isa gubbaa isa jalaarra keesse sin dadhabe jedhee baachuu hin dhiisu mana ta'e jennaan keessa irraa. Walitti dhufee wal ijaarame mana ta'e naan keessa irraa ana moo dhakaachaa dhaga. Ani koo jecha kan kee tokko hin danda'u ofiif hin jiraadha kaa. Namni gaafa rabbiif jiraate malee gaafa ofiif jiraate waan ati jette dhukkubsa. Wanni naan jette gaafni na dhukkubuu diduu yoomi beekta rabbii jecha naan jedhee bara.

Askiraa fayee ija keenya qofittiyyii wayii ni nyaata. Askiraa kan biraa tokko ittiin qabnu boba'uu malee. Mukti borba ba'u hadha qophaa. Hadha gogo hadha tolfama. Baddeessaa ibiddi ishee reessi hin qabu. Hin qabu. Yoo gubate ji'a meeqa gubata baddeessaan tokko ittiin. Muka warra baadiyyaa beeka. Haasa warri magaalaa keessaa dhaggeeffatina. Keenya inni siin kun keenya. Asitti gaa asirratti maal Siin kun jedhee- keenya. Maal jedhee bitta shaalee tokkotu Eh. eh, akkaataan qotannaa akkaataan horannaa maatii bultii wajjin akkamiin jiraanna hawaasa wal namoota wal lolan akkamiin arfan Ee kan. jaaniba hundaafuu seera gahaa qabna. Ishii kana galaa ee, Laamummaa buniyaan buniyaan ishiidha. Akkati jireenyaati akkanitti uffadhe akkanitti tolfadhe waan hin deemuuf waan hin yaaduuf Islaamummaan isan ciisuuf isan ka'uuf, Islaamummaan isan fuudhuuf isan fu- isan argadhuuf, Islaamummaan isan Islaamummaan horadhuuf, cubbana kana jechuudha. isan horadhuuf, isan tolfadhuuf, isan loladhuuf, si galee Islaamummaan isan jaalladhuuf isan jibbuuf, Islaamummaa jechuun ani hin beeku isan qulqulleeffadhuuf, si galee Islaamummaa isan yaaduuf, isan gaaduuf, isan sagaduuf, isan nagaduuf addan baaftuu Isan barbaada. yaaduuf, isan Buniyaa ee buniyaa binaa agaa inni. Kanaaf maal ta'a seete bolokeetiin tokko yeroo dhufu jalqaba bolokeetiin lafatti qorfama.